Be en mana gete mondo nong'awo duonde. Ino ng'awo duonde. Mm. Na chunga chunga arus ne kethore. Kuka inte mani konyo. Arus ne ketho to dhiang' mano yang arus nok ne mada. En en gi pesa kan mondo yang dong yew go dhiang'. Ii. Chief kwani adhi to wadhi. Ha?
Wa- Kwanyalo dhi to wadhi. Makata simbe. Ah, ah, to ok wadhi mana kwasewinjore. Wadhi mana kwasewinjore winjo. Ok anyal chaka chaka wuoth kamano. An an chief mariek. Kendo ndalo moyiera Onyango Midika gine mane nitie. Jotelo madongo no nogo kom piny. Awinji. Jack Nyanungo Ranguma gini. Mm. Koro pacha le. Ok an gi wich moyugno bila ni nyalo kawa k- k- k- ha? ka wilbaro miyo jatiendare dhi roge to koto titigedo. Idwa ni wawinjre nang'o? A dwaro niya. Mm.
Arus ti okethore mang'eny. Mola arus jo mosomo kaka Joshua gi nigo. Ma kisungu iriwo gi dwal. Ha? Ti okethore mang'eny ok mari ne ma dhi kwongo kethore.
Koro watim nang'o? Ah, watin na to kiti gi wiyi. Eh. Kama seng'awe wachno dong koro onego iti gi wiyi. Chief koro iduoka chien. Kama seng'awe wachno, kama seng'awe wachno ka in dhako ma pache ler to box tineno kosechomi tere dhi donjo. Ang'o moni donjo e box? Ma na omna ro aso yie bok to tindi gwecho tindi boko. Na omna so yie bok. Lweti kio gar. Tindi wi ya rus tinde kethore nyaka nyaka mag wajumbe tinde kethore.
Ya, karibu sana janeno marwa mar Rembwa TV, Rembwa TV Duond Onagi. Kawuono kendo en odiechieng' machielo ma bende wachako wachopo mana e ng'wono mar Nyasaye. Wachopo kendo e Rembwa TV kae Ka kawuono akeloni wendo ma samoro uh, isebedo kiwinje, isebedo kinene, isebedo kiluwo comedies ne, isebedo kineno gik mang'eny kata miwinjo kuome. Lakini kawuono adwaro ni mondo wang'e ni to en wendo ni en oa gi kanye mochopo kanye mogik kuma entiere no. Omiyo magi duto inyalo yudo mana e Rembwa TV. Rembwa TV duond onagi. Ka koro chenrowa da keloni mane ok ing'eyo, luonga ni Kachucho. Tafadhali kapok adhi mbele, donj kanyo subscribe. to our YouTube channel, share our video. We will appreciate. Comment piny kanyo. Ng'ama idwaro nyiswa e inbox kanyo, nyiswa ni wadwaro ng'ama kama, wago kelo ni godo e Rembwa TV. Mae duond onagi. Ya, yeah, koro Chief. Ero.
Oyawre. Oyawre. Eh. Oyawre mang'eny. Karibu. Kamano.
Karibu e program mama kawuono mar Rembwa TV. Eh, amor malich mokalo. Wamar mar mondo mi wabed kodi ka. An be amor. Mm.
Ka chopo e Rembwa TV ka. Erokamano. Eh.
Kapok wadhi nyime ago mar mondo mi nyiswa ni to in ng'a, adagi eh. wuona gi jowinjo inyiswa ni in ng'a, ng'a maneno inyise ni an an kama kama kama nyaka kumi giki kawuono. Yeah. Kamano.
Thuolo en mari. An uh, kuom nyinga. Mm. mong'ere mana e opande kata mana e kipande mara iluonga ni Isaac Okoth Otieno. Mano e nying matiyo godo e kipande. To nyinga mar usani koro miluongo ni Chief JJ kata Jakom Joter. Mano e nying matiyo godo e usani. To an owuon an Rawech Ombeyi, awuok kamoro ni Ombeyi kanyo. Ombeyi location to bende en ward. Kanyo e kama onyuola, kanyo e kama apone. ma nyaka koro chop seche ma koro atime gikega matimo ma koro jokenya ong'eya godo. Ee ajalo modak Ombei kanyo, an be nonyuola mana kaka inyuolo ji mamoko. To kata kamano jonyuolga ne Nyasaye nokawo kapod na rawera matin kabisa. Koro ei mano te, adongo kanyo higni moko manyalo kawo apar gabich kama. Kapod ne ok ang'era, pod an mana e ngima mar nyathi matin. Abira bira kamano nikech koro kaka ne jonyuol koro onge ngima nyaka bed matek matin. Lakini naneno ka Nyasaye nokwang'a madhi machopo kamoro ma koro anyalo chako go kibarua. E wakati mane achako kibarua nachako gi weche mag biashara. Iyudo ka samoro kidhi kata mana e chiro kata kuma kidhi ahero kaka tich ariyo, iyudo ka johala moko mana maono gik moko go. gin gi weche moko ma gitiyogo ka gilombo godo customers ma gidwa ni mondo mi onyiewgi. Koro mano e tich mane achako go e ngimana. Nawuotho kod longe auso, gin e longe mag piero abich lakini ei longe kanyo ne nitie weche mane awacho. Koro seche mane watiyo gi dhok mar advert nikech seche mi advertise giri miting'o, inya tiyo gi wach moro manyalo lombo ng'ato. Koro nayudo ka samoro kawacho wach moro tiyudo ka dhano apar mane osekalogo break ng'iyo ni to ng'ani wacho ang'o. Koro nobedo kamano ero. To kendo bende ei usono ema afwenyo godo talentna. Ei uso gi weche ma nawachogo. Nikech nawuotho e chirni moko kaka Muhoroni, nadhi kamoro ni Kapsoit, ne antie Ahero, an Ombei. Koro iyudo ka. kalewo kata chiro dichiel to iwinjo ka kadok next time to iwinjo ka ji penjo eh nyi yonge kar ng'iyo chiro nyerach nikech koro ji nosedhi mobedo mamor gi weche gago e seche go kapok achako acting ni pod atimo gi atima awach ni thoth ne ohanda noringo kind 207 205 kanyo 204 ema nariembe biashara no koro nadhi adhiya kamano adhi adhiya kamano dhano complain sama adhi e chiro ni ah to kawuono chief olewo manade olewo ang'o motime Koro nikech weche gago ji nosebedo go mamor, nadhi adhiya kamano ma nochopo chieng' moro ka koro ne nitiere gima nopang Muhoroni ma manopangi Mheshimiwa Akuyo. Nochiw bursary mag nyithi skul. Koro kochiw bursary to nogolo bus, eh, buses nogolo mane ting'o ji mane tero ji Chemel round about. Kanye man be nadhi akwayo thuolo e bus kanyo to nomiya chance mar ji ariyo. To ka nomiya chance mar ji ariyo, noyudo ka ng'ama nanyalo tugo go ndalo go ne onge, but nikech en gima nadwa dhi temo, ka be anyalo go gimoro manyalo mako jopiny to kata mana mjumbe no be onyalo mor gi gima atimo. Koro nadhi ka gima ne tera ahinya ne transport koro aseyudo osemiya gari nono, adhi. kendo nang'e kaka adhi duogo nikech gari ni nyaka ne duog ji. Koro ka nachopo e pawno, nayudo ka dhano opong', ji ne ng'eny, jothumbe ne nitie, comedians ne nitie, to an bende nadonjo ka ng'at moko kadwa chako to najiamin. To Mr. Kachuchi ing'e ni jatuka mokwongo kata comedian wadwa mwachako go pawni en min oda. en min oda mon wachako go show. Kendo noyudo kane wantie gi nyathi matin, nyathi mokwongo. To en owuon madang' awach ni en e comedian mokwongo goyo godo show. Okay. Ii.
Kapok agik kanyo endo kapok agik kar um, minodi kama ogik ma koro iyudo that nafas. Ii. Chief, Chief JJ ni ong'ere chakre kanye nikech iwacho ni nichako biashachi moro chien Yeah, kanyo yeah, ka niuso lewni e chiro ka chiro. Ii. Ifwenyogo talent mari. Yeah. To nying mar Chief JJ ni noa kanye? To kata JJ ni pe mm. ng'ato penjo to JJ ni tang'o. Mm. JJ ni oa kanye? Eh ng'ato nyalo penjo. Eh nikech nitiere kata ng'ato luongo ni JJ kara en eh, samoro luongo ni Jamandas. Yeah yeah yeah. Koro ni JJ warago. Koro an wuon yes.
uh, before achak eh, show makon iluonga yani before par paro mar acting cha. Yes. Ka naneno ka ji ne miyore nyingi samoro iyudo ka comedians moko wuotho e ndara. Mhm. Aneno ka samoro gi advertise kata jiko moko kembe omiyogi. Mhm. To gin gi nyinge moko ma ma wach ni ji ong'iyo godo. Mhm. Koro an gimomiyo nakelo mara ni nachako ni naluongora ni Jakom Joter. Bende nandike nyaka e lepa mana tiyo godo go. Koro nayudo ka nyingni kende Ne miya impact moro ma kata kadhi e kind comedians iyudo ni an ema adong' ka nyinga ji ong'eyo. To be ji ne changa ni ere kaka nyathi matin nyalo ndiko law ni en jakom joter. Mm, to ere kaka ere ka in gima ang'o mane iparo momiyo jakom joter ne mane yiere? Gima omiyo napare yes. ka nawinjo ka ng'ato ne landore e redio ka ne en jakom jojuogi. Eh. Eh, takoni ah to kaka jakom jojuogi nyalo trend kama. Uh-huh. Tang'o miyo an to kaketo jakom joter. koro ka nadhi afulo chieng' moro kane an e pap kama nadhiye cha mm. chemelil kacha mm. to kaka microphone tafulo ne an jakom jotir tawinjo kamano kendo sentatin pap i nikech koro ng'ato bedo okawo thuolo maber odwa winjo jakom jotir omang'o tang'o modwa wacho mm, mm-hmm. i koro nyingno nodoko mora nikech nakete katugo e gweng' ka ng'ama nong'e ne onge lakini ka nachopo e pap kacha mm-hmm. to nafulo ane ni an jakom jotir Koro nayudo ka nying ni kendo kendo chako kawo ndama moro machielo ma koro kata wach mana da wacho cha onge tienda wach kibi na neno ni onego bina fula fula nyinga ta guogi kik dhano nyiero ma dhano tho iwinjo mhm. koro kae ma nying ni na ochuna ni mondo mi amed tiyo kode koro atiyo gi jakom joter atiyo gi jakom joter koro natemo ga kuonde moko ka winjo kuma ma samoro nitiere grube moko mane nitie ma koro ne dwaro joma nigi talents kaka mikwago Koro nadhi kuondego samoro adhi apply, mm. iluonga interview, samoro wuokna marach ni afail. Gik ma kamago ninyisa ni ok anyal tiyo. Jomoko bende nyisa ni ok inyal act maber, ok in actor. Mago ne ok onego chunya kabire gweng' ka pod anyalo dhi mana stage kama jopeng nitie, pod amoro mana ji. Mm. Tere ni chief eh, jakom joter ni chake mana gi e field ok. Achaka chaka gi e field.
Mm -hmm. Nawuotho kamoro kaka ngere. Mm -hmm. Ngere kanyo awuotho ema entertain ji kapok abiro e, e TV. Pod anano e ground kacha. Nadhi ngere miwani, abiro aero stage ka. Yani nadil ga gi kuonde ma jopeng nitie sana sana. To kindego ne record video ni moko te uso CD koso? Andalono ne podi mm -hmm. kata simu mar smartphone ne waonge go. Mm -hmm. En gima nwatimo to ng'ama nigi simu ne nyalo mako to odhi ga dhia kaka odhi kode. Mm -hmm. E kaka nobedo. Koyudo ka samoro kama nya uh, goe mbaka gi ji kawuono. Mm -hmm. Kine ka kalo tinjo ka chak jo boda boda wisad bana chane chieng' moro machiel iduo iduogi. To koro seche man kor tinjo ka gilamo nini inyo ka ng'ato ng'isi bana ito ne gidhi mane redio. Ino ne gidhi mane TV. Magi gik ma koro ne jiwaga. To an bende nikech nadhi nikech ka koro kaluwore gi tho mar wazazi ka nosebedo. Nang'eyo maber ni an be kuonde ma gilamonago ok anyal dhi, to nagombo mondo mi adhi. To kaluwore gi kit somo ma ne jonyuolna oweya kama ne giweya, koro ne chak miya luoro ni to koro kata ka ang' adhi e redio, adhi wacho ang'o? To ing'e ni nitie ng'ato oko kucho ma samoro uwacho in e gweng'u tiluongori ni. jakom joter yeah. kapok abiro koro e chief kae e. iluongori ni jakom joter e. ipani kata jagweng' kata ng'ama ong'eyi neneni nade dong nitie jok moko ma neni ng'ani oran ng'ani otimore nade gik machalo kamano yeah. to neneni nade kata e gweng' kama nintie ya yeah, mano to timore nikech eh, ng'ama oromo kodi e real life gi ng'ama oneni e tv ng'at mm. moneni e tv be wayani ng'ani ng'ama oti yeah, yeah. to kiromi e real life tv ng'at mowapod e tin kabisa koro sama ng'ato luongi ni jakom joter e. Ji- ji nene ni nade kiluongori kamano nikech lawi ndiko ni jakom joter Ii, achako luongora ni jakom joter at the same time in gi dhako Ii, ka an gi higa piero ariyo gochiko Mhm. ema achako luongora ni jakom joter to kata bende naluongo ni jakom joter to minora to ne ok en eh, ne omor amora gi- ni gima natimo ne more but nyingno to ne ok odwar Mhm. Ii, nyingno to ne ok more en mani koro ng'ama dichuo niga gi pawa maingo ng'ama miyo Mamiyo, yes. Ii, koro inene kowinjo ka kotemo jaro gino To aneno ka neno na marach to ong'ado story. Ii, to yambe nang'ise ni ineno nying mineno ok idwarno. Mane mokwa makiny. Nikech najiamini kaka msani. Masechego to nikia onge gimoro amora mane Aonge gima nang'eyo, Mhm. but an ng'ama ne nyalo dhi adhiya kata ka adhi e Harambee kamoro kama liel nitie. Yes. To inyalo mana miya microphone gi msani ma yudo ka tiyo kanyo. Yes. Tawuoyo mana matin seche mool yes ii awuogo matin to chiko kawo mato fombo ka kawo dhi mbele garambe but nyinga ma jakom jotere ni kata ne bin nawuotho gi minoda kaka actor mokwongo makwongo wuothogo to nyingno to nok more to noumore auma nikech koro seche moko kwadhi kamoro do ka sukari moro wayudo wadugo wachamo yes but kata ka nodhi kama mine wetegi nitie mine matindo to koro din nochalo ne kaka jara moro Ii, nobedo kaka jara but natimo kode kinda mochopo kasetiyo makoro ochopo kama koro achopo makoro adonjo e TV bende noluonga luonga kimchezo kamano mm -hmm. to nong'isa ni ah, biane mondo mi tem talent mari ahero nachake ahero mm -hmm. koro ng'at mane nena ni nokwongo na nyiero lode koro kano kwongo nyiero to ng'isa ni ah, kiny wan gi jololwe bi mondo mi tem riane kanyo mana dhi mana go show mokwongo ma nyinga ma jakom joter cha koro nong'eye gi Kenya. Koro aye wuodwa Mombei cha, Mhm. koro donje Kenya. Mm. Koro sama nodonje Kenya, to buok buok manogoyogo ji Chemelil cha, buok nochako mako jo Kenya be. Mhm. Koro ne gidwaro ng'eyo ni to jakom joter ni owuok kanye, Mhm. to yude kanye. To akany.
Ii, Mhm. to ng'ani nigi weche mabeyo, to ere kaka jogo osekawo thuolo mang'eny kapok oyude. Koro gino nodhi omako jopiny. Koro e chieng' mana donje TV ma koro dhano biro daro ni eh naneno wuon paru e TV naneno wuon koka min oda rwako nying cha. Aha. Eh koko yie ni ka jakom jotir ni en adier ni en mogo kaka jali neno. Koro eka oneno teko mar nying no. Mar nying no. Mhm.
To kopogore gi min odi, Ii. sama pok jakom joter ong'ere kata chief JJ ong'ere, Ii. e gweng' kae nichalo nade gi ji kata alwora mari nitiwa sami ne gweng' kacha nitiere anyuola moko. Ya, ya, ya. Eh, koro kang'e nichalo nade gi ji ji kata ka ji chande. E ndalono mhm.
ne ngima maber ne onge mhm. kendo ne waonge gi nyingi ng'e ng'at ma onge gi nyingi kata mana anyuola yes. in sasa moro anyuola nyalo bedo gi bura to wich wil kodi nikech ionge gima ochuno ni nyaka ibed e buchgino en anani koro in nyathigino onyuol gi kanyo Lakini ka gin gi gik moko ma important ma gidwa loso, ok ginyal luongo ng'at ma kich ma samoro wuon gi notho to weye ka onge gima en go e lwete. Yes. Nyiso ni okawi e ngima mar jakwecho. Iwinja? To nyaka e groups mag vijana onge kama inyalo ketie mbele. Iduoki mana chien nikech ging'iyo from malo nyaka piny to gidok ka zero. Onge gima inyalo konyogi go. Koro bedo na e TV kacha to naneno koloko mind mag ji mang'eny. Ma koro iyudo ka kapok achopo kanyo be nitie ndalo moko mhm. kata mana fans mane nena e stage gi be nitie moko mane biro to ne ok mor koda mhm. i mana ma igweng kuonde gi mane awadi ka koro adhi aero e stage adwa entertain iro kabisa tido ka samoro kwan ma malo to ose osehera yes to nyaka yud jomo balo ma bende ok kos kamora mora mhm. embe ko biro tinyo nyoko biro gi wiye ni to nyathindo timang'o ka hmm? okoso tich moti hmm? Koro nikech ji ne bolona pesa seche ma natiyono, ne jomoko neno ka gima kawo pes ji no naluoro dhi e puodho. Bas, aha. Winjo gima chalo kamano. Oneno ka gima in lazy.
Ee an lazy e yo machielo. Ehe. To jok man gi rieko maiye to awinjo kowacho niya ni bwana gima jali ochako nyalo tere mabor. Koro wamiye uru time ane. Lakini seche go nitie jok mojari mane Ee jok mowuoyo marach ne nitie Mhm. ma be chieng' moro kadhi kadhi area moro notho Sure. but ngere kacha. Aha. Ji ogore nyaka. Mm. I dhano dhawo. Koro joma ohera gi joma ok ohera ka orado. Koro gigore kigin to joma orita be nitie ma ok dwa ni gimoro omula.
Sama miluongi ni chief. Nin gi remb ni, nin gi remb chief. Eh, sama donjo.
Ruoth en gama.
Eh, nitie- nitie joma osechiwore kaka jodong gweng' ma koro rito chief kanyo ma ok imuny Ero.
Eh, Eh, koro sama ji ne dhawo ma Eh. ji dhawo nikech in, Eh. in ine- ni feel nang'o? naneno ka gima gima natimo kanyono mm. nyalo kelo problem ne ng'ato yes. koro nochuna mondo mi aban piendega mm -hmm. mondo mi awuogi kanyo nikech joma ne kelo koko ka gin joma ne apa ne nitie japima ma ne nitie machiegni kanyo yes. koro gilide toko to gigoye to bongo medo chwako yes. koro ni ng'ama osebilo gimoro ng'ama omero opogore gi ng'at ma yeah, yeah. mm -hmm.
koro mano ema ne kelo pogruok nikech ng'ama omer en kitimo drama to en oneno ni yanye mm. to ng'ama soba to ng'eni en ong'eni ng'a gima ng'ane timo gima ber Yes, ah. koro gima ne kelo lweny niya ling' wada winjo gima owinjo to jakong'o ok nyal ling' Onge.
Onge.
Aha. mano e dhawo maduong' mana neno kanyo Yes. koro kaka naneno dhawo maduong' no kanyo mana wego wuoth e stage go Mm. Ii.
Koro iwacho na ntiere point moro mane aduga ng'adie matin Ee. kogi kama ne iwacho godo ni minodi e Ee. first actor ma in go. yeah emi kwongo obet go Iye. obet nade ma min odi emi kwongo iak go to seche go min odi be nyingi ni bok nohero nobet nade mochopo kama chalo kamano En, eh, Convince moyie en ng'ama ne chalo gima nachune achuna yes Ii. nochalo gima nachune achuna nikech eh, samoro iyudo ka koro koro ang'e ni anyuolana nosechako yie gi talent man go Yes. wach ni ji ariyo adek motelo kaka signatories kacha koro gineno ka gin gi nyasi to nyaka giluonga koro ing'e ni onge actor moro ma noseyie koda nanyalo timo gimoro Koro en emang'ise ni ah, kata ka tek to wadhi. To example mana miye nakelo ne kar uh, wuon ombogo gi min ombogo. Mm -hmm. Inapimo ne ndalo ni wuon ombogo nomako piny ahinya. Mm. Koro ang'ise ni omera ah, uh, eh, wadhi adhiya nikech in ka ng'ise mako na mana bath wach to an ma abro kelo weche mang'eny. Mang'eny yes. Ii. Koro wadhi to miyo microphone to wawuoyo awuoya to watieko. Mm. to wato mano ndiko matin cha ma embe no wuoyo e microphone no wuoyo to ng'en apinsa ma koro ok winji ariyo koro kae ma koro kwago shoni hmm. koro wasani ochako biro ira yes kech koro gido kan gi ngufu kendo ma koro logi tv to pok adonje koro gibiro ma dhi abedo gi dhano mar alaro ji abiriyo ma koro ni atienda ma saturday ka saturday wanyalo romo kamoro yes. tapuonjogi kaka watimo ma koro gimbe gibedo jok ma koro tegno koro kae ma koro agole mino dacha Eh, koro embe neno ka koro ng'isa ni adong' koro tiseyudo ji. Eh, Koro kata kwadhi kamoro ng'isa ni anto kadhi kaka jogigo itimo nade. Dhigo. Eh, Mano e kaka nachake. Koro sechego to sapoti kendo ong'eyo gima itimo. Seche gi koro eh, koro oyiego. Mm. Eh, lakini nyingno to ne pod chande. Nying pod ne Eh, chande. nying- nyingni oduogo we ma chande ka koro adonjo e TV. Eh. Eh, koro kong'e ni he To kare gini medo mana dongo. Mm. Koro en boyie gi gini. Aya, nikelo na kaka no gik ma koro piny ong'eyi, ong'eyi e Kenya mzima. Eh? Nitiere kuma no gik nikech nisebedo gande ka i struggle koni gi koni, mm. i pambana to ji ok ne kama gimi timo dhiye. Mm. Mogik i uso lewni, ti gocho mm. gik ma fine to achiel ariya de. Ngene jomo iwacho gani mfalme ok tambwa ok ngere gi dala. Yeah, yeah. Lakini ja ok nyalo fwenye mapiyo. Kamano. Donge? Yeah.
Koro nogik nade mogik kama koro ibiro ma koro ing'eri Mm. ma koro idonjo e TV Mm. ma ong'eyi e world wide. To nochopo nade mogik kama chalo kamano. Eh, ka gima ne kele Kapok idhi na mbele, wami jawinjo nwa break. Kama Yeah. neno break mana matin. Ka ka dwa ni mondo idhi na mbele. Yeah. Yeah, janeno marwa mar Rimbwa TV, maendi mana duond onagi. pod wakele mana kae, wa maintain e mana kae, wachiwoni mana stories gi ka. Sama pod wadhi mbele gi story mar Chief JJ, mm. mondo wawinj history mar Chief JJ, tafadhali subscribe to our YouTube channel, share our link there, comment hapo chini, wacha wacha gima ng'ama idwaro, gima ineno ka berni, gima idwani tem, ama gima idwaro kuom chief mondo chief ochope e gweng kanyo riti ing'e ni jogi pok ofwenyo ni in chief ya ok ing'eyo eh, adwa ni mondo mi adwa ni mondo sama wani ni ti wach na nena gima bo nyiso gi ni in chief jay jay kamano ginyalo ni ma photocopy mar chief jay chief jay jay eh. ya koro wa wabo make sure wadhi ng'eyo ni to chief jay jay otiyo nade mogik kanyo mm. koro ka pod wadhi mbele tafadhali subscribe to our youtube channel in that short break

iwe puonj Chief, chief, the lead- iwe puonji chief, chief, chief, a, a, a, ase- asedok, asedok piny.
kidwaro nyakono kidwaro mondo bi oduogni many dhiang' ikelna ok min ngima nitero ne dhiang' an jachung' ne mi yang'o You know, dong ni, ni, ni, ni, ni chamo kek to miel bende ni mbes, ni mbes. kek ne roma Mbele kek pa- ne pasta roma ma- kek ne roma Joshua Maji, maji penjo ni to kare chi, chi, chi, chi, chi bebe kare cham, chamo danje kama. Eh? Eh, koso in gachiel ariyo moko gibolnegi kapok awuoyo. Ah, wakwong wamigi amiya wach Nyasaye. Eh, eh. Waket wach e chunye. Eh, koro eh.
wabiro yudo somo. Ano wayudo andiko.
Wabiro yudo andiko. Ano wayudo andiko. Haleluya. Amina.
Upaki Yesu kendo. Amina. Wayudo somo e Yohane 9:18. Mm. Wiye malo ndiki ni ng'ong wang'. Ng'ong wang'. Odhi mbele kowacho. Odhi mbele kowacho na onge tich amina.
Ne dhako ma iro juogo wang'. Dhako moro ma iro juogo wang'. Hey, Andiko wuoyo. Owacho na onge tich.
Ndalo mibiro kendo dhako no. Kinde ko mibiro kendo dhako no. Hey. Hallelujah. Obiro chako ido. Obiro ano chak ida chiel ka chiel. Ndalo no ni chak gar.
Kiwacho ni mano ni chiegi okidi. Oh.

Onge yo moro amora ma ng'ato nyalo birogo ni, ni, ni ka en e kanisa to siko mana ni Yesu, Yesu, Yesu. Ower mochikore malich, Nyasaye noware, onya pimo nyaka higni mane oware e kwargi. Ei kanyi mach ka nyaka koro bed mine molokore, kata mana chwo mo- mo- mo- modagogo, be nyaka ng'e ni jadolo en ng'ama nade. Ok inya bedo abeda miyo mosiko mana ni jadolo Yesu opaki kur ndara, jadolo Yesu opaki. To ka jadolo olimi e odi, Jadolo dwa lamo saa mang'eny magore gi jochiende mopong'o ot. Giko to kok alot boy mikelo ma kata mo ok oromo. Joka nyi mach nyaka uloku gimomiyo sani jo- jodolo um- ma- ma ka nyi mach kanyo. Jadolo ng'ut odhero ma kata kidhi to lweti achiel riwo ng'ut jadolo. To kiduogo area mar ahero kudu jodolo chwe saa saa. Omiyo joka nyi mach. Kok unyal loko jodolo wuok gole kanisa kanyo. Mondo koduogo ulem kendu ka bedu dhi e polo. Ii.
Iwacho ni jodolo ma kanyo josimago. Kanyi mach en mm. ilima lima. Mm. To jadolo ni kata gwen ok law. Kata gwen ok law. Eh jadolo biro yala lemu sara seche ariyo. Jadolo age dogo lelo.
Ka ngotieko, mm. oting'a lot bog gi go uru bagi keloni. Ni jadolo kichopo ot mimi no to losi.
Jawero marwa mar Rembo TV mana kae mane kaka wakele mane kaka wakete mane kaka watime Mm. mane ok ing'eyo koro inyalo ng'eyo mane Rembo TV duond onagi pod wa maintain mar keloni to pod mana kaparoni mana ni subscribe to our YouTube channel just maintain to subscribe tafadhali kwa mwenye hana share with them so that hii kitu wajue ni Chief JJ osechopo e Rema TV ka. Chief. Iru. Hey. to ang'o momiyo yiero mana ga siemo wang' ji ma ma ng'ani endi. Eh, ni wan kane iterowa tije mag ruodhi. Yeah. Gima ikwongo inyiso ng'at ma dhi tiyo tij sirkal en chir. kuom ng'ato ang'ato obed ni ochwe obed ni odhil to chirni nonego bed nosekalo nyaka chweneno mano wan kaka sirikal eh. koro ikoni kata kineno ka polis obiro maki mhm. to neno ka gima idwa bedo gi penjo moko mang'eny mhm. to gima obiro simo godo liet ma in gono en apat migo e lenda wang'i tir Mane kaka wan chief ipuonjowa. Ma koro uru puonjo wang' tek. Ah, eh. adonjo donja odi ni eh. Mm. To kata ni chwe kata iti office mane. Mm. Tapata achiel milalo godo pachi. Eh.
To ke ma chief nyama ng'ato dhako ya. Chief to nyama ng'ato dhako. Ah, to ng'ini wan kaka eh, location sana location na maolo nono. Mm. En kama ber nikech sama idhi Nairobi taketo chik nyaka ibi misai ni onge. Koro odno yiena tawale iye. Eh. Anyalo rite nikech eh, Ondiegi ma sani ocha mine. Mm. Ii, inya po kose. Koro in emi rito ot. Kawuono to E chik to ni e lwetwa. Eh. Ii, ma kok idwar man to bende igolo agola min odi ni dhi tere location machielo. Ii.
koro lonono to nyaka iti gi. Ee, sama idhi Nairobi, Eh. tibiri isign ofisi konwa ni an tadhi Nairobi, Mm. adhi kawo dwe achiel ruoth. Koro renri e tie chiendano. Ii.
Mano to mana umalaya yao. Ah, Security.
Mano chik- Eh, Ei, mano chik security. wapok awinjo. Eh, Ei. Okay, Mm. mana ka mane waweyego chande ka wadhi mbele. Mm. Iwacho ni koro nitie kuma ne aye ma ichopo ma koro ichopo e TV Yeah. ma koro idhi viral ma ji ong'eyi. Mm. Pimna ni nogik nade migo atoa migo from koni michope komachielo. Mm. Kamano. Ing'e ni chieng' mane adonjo e TV, Yes. aparo ni nyaka jo kamera mane wan go, Yes. nyaka wuon program mane adonjo e lwete, ne ok ong'eyo ni anyalo wuok moto. Yes. Nonena nena kaka jok mamoko motiyogo be ne ok ong'eyo. To ka nomiya, mokwongo ka nadonjo nomiya, o, nomiya, yani nonyisa ni mondo omiya at- awuo ane kata mana two minutes kende. mondo winj kicha ing'e ni comedian ong'e ng'ama go tielo maber koro nawuoyo 2 minutes go part mano mia nago 2 minutes katieko to chako gombo nadogi koro chako meda 5 minutes achaka go wuok mana maber wadan gi dhako kama kisran gine miya pesa no gine ochiegni donjo ka mon masani ng'ini

Ma podi. Apenjo. Yawa.
Koro Koro jamni kusita iwacho ma. jamni gi pok atwang' koro gimitimo miya pesa no gine ne minot nyalo donjo kae to yudo ka pod aonge gimoro e ofuko kela ne gimoro matin kanyo mondo miya gine Nyabi.
Idwa medi? koro alosi al- alosi Losi amedi pesa.
Pesa ok gimoro ma chandi wana. Ibiro ma pesa to ibiro mang'o? koro gi kanyo no nayudo ka kendo koro odwa hera maloyo jok manyentiego To seche ma koro dwa hera ni to Kenya bende koro penjore kuma yudora. Manyiso ni e program no, bedo ni nadonjo kanyo, nomede welo mamoko mane ok ng'e kata chenro no. Yes. Ee. Uh -huh. To koro en bende noduogo hera ma koro chuno ni nyaka kama ne otime shooting oduogo loko. Koro manya. Mokelo gigi dala, ma gigi kendo sani koro wanyalo timo gi Ombeyi. mm. emwatimogie mm. to sa mwatimogi ni pok awito gimoro kata achiel kaka nadonjo nadonjo ka an moto to pod an moto nyaka sani manyaka makoro chopeni to nyaka ni donji ma nyeni nochope program makoro idonjo e program Ii. Mm, ngima nitie kaka koro nolokore from samoro kuma nintiere chien kucho. Eh, ngima ne lokore mm -hmm. nikech iyudo ka fans gi mm -hmm. fans magwa ma nitiere fan, fans moko ma ok gihero mila yes.
to koneno kitimo gimoro kikete chunyi to gimokwongo kwayo en nambani mm -hmm. koro nitiere moko ma kidwa dhi kamoro to chung' ne transport materi dhi gi duogo. To nitie moro bende ma inoweyi niya shida moro amora manyalo maki tiwachna. Gimidwaro wachi. Koro ngimana nochako lokore kata kapok ochak chula gi jo TV ka, tiyudo ka ng'ato osebedo gi gombo mar bedo gi tudruok e kinda kode. Yes, yes. Koro osebedo ka ting'o ngimana malo. Osebedo ka ting'o ngimana malo to TV no bende osetera kamachielo. Nyiso ni koro aa kuma ne antie cha aduogo kama chielo to an bende nikech kapok adonjoga e tv taparoga ni ok onego bed ni seche ma wuoyo kata ma atimo entertainment ago muya kata odiochieng' adi agomboga ni wach moro odong' at least odong'e kata wach achiel ma johera dhi parogo yes iwinjo Mhm.
kata manyalo miyo oketo comment mare gima timo mano e gima osebedo ka konyoga ok adhi adhiya ni ji dhi but kapok adhi tang'iyo ni to en wad mane ma ka ang' atiyogo

mano machako ma koro achako entertain ji Mhm.
Okay, michako use gige ni mine uso ka. macha to nadhi adhi mbele gi uso but koro entertainment Ma koro dhi e shows to I- show i- i- to wait. achake to wait Okay. Yeah. To alafu kidonjo e TV tidonjo 5 years back. I- Mano en uh, 20 what? Uh, 2017. Yeah, Ema kanyo. idonjo e TV. kanye madonje ti Idonjo e program.
I- Koro chakre idonjo e TV nyaka sani, I. nitiere kaka minodi ne osebedo ka ng'iyi, nitie kaka jok koma intiere kacha chande nosebedo ka ng'iyi kata gi jari kane itimo gige nikech ng'ato to adier kiluongo ni jakom joter yeah. to kata king'iyo ng'ani kaka orwakore to ne en jakom joter yeah. aya iduogi leo aneno ka koro lepi ok ondik ni jakom joter mm. koro ibiro chief ere yeah. kaka ni transform from bedo jakom joter yeah. tibiro chief Koro awinjo kiwacho ni chief JJ. Yeah. Tiende ni chief jakom joter. In chief Yeah. to pod itero. pod atera atera mano Okay. ok nyal ruchori Okay, ang'o notimore? koro Aha.
mane biro niya Yes. atiyo kacha gimoro higa adek kanagaga narwako rwaka lepa ma nondik jakom jotere ka Mhm. koro ne nitiere seche moko mane wanyalo inyalo ndik script koro idwaro chief to an bende kata king'eyo lama mana ndiko jakom joter cha naketo alama moro e bathe kama chal kod ma Manyiso ni an bende ne gik yalo gwengo to ne ber na bera to kama nanyalo fit gima ne pod onge. Pod onge. Koro notema gi part ma chief mm -hmm. nadonjo mabedo kaka chief to nago bura achiel yes. to nowuok maber kendo nomako ja Kenya. Koro kaka nomako ja Kenya to wuon program nokoni koro kachaka loki. Koro abeda beda chief Koro nochunowa mwaloko gikwa kwa ma sa asaya kwatiyo to dwaro ni kar chief be nyaka we. To chief ni ne bedo mana an nikech kaluwore kaka nago mokwongo cha, kata mana agoyo tok maka macha bende ne dhi mana maber. Koro naneno ni ei jakom joter cha, aka ka JJ, JJ mokwongo go. To andika andika maler ni Chief JJ. To naneno ka kaka naluongora ni Chief JJ no, koro ochako landore moloyo jakom jotir mane ne agoaga direct cha. En koro kendo en gi uma mang'eny kabisa. Ni- Yaani jakom joter ni eh, Chief JJ ni obiro bang' ka koro iseyudo script transform koro ibedo chief. Yeah.
Okay.
Eko biro.
Okay.
Sama s- koro sani in Chief JJ. Mm. Seche mane pod in jakom jotet alafu sani ibedo chief JJ, mm. um, challenges mage mane iyudo e sama nini ni balafu sama jogi eki ne neni kata iwinjo ni landi mm. ere kaka in ifwenyo ni kota ng'era ni chief JJ yani ni fwenyo nade gima miyo idhi fwenye yes En ni ka in ng'ama ing'e ni TV kacha cha bende inyalo budho abudha ka in mana actor i act ga tu Sure. to ng'ama ong'e ni intie ga TV kanyo onge. nikech nitiere programs mang'eny Ii. ma bende ringe channel Yeah. to iyudo ka ok gidhi viral Yeah. donge Yeah. ok gidhi ahinya jok nene Mm. to ere kaka in mari ni fwenyo ni chief JJ ni ji follow e sana moloyo channel moko I, mara mara ni gimomiyo ne afwenyo ni ji luwe yes nikech eh, ok ine ka gikwa kisegoyo Yes. to jo tv go dhi kodgi to giketogi Sure. koro giduogo gibologi e youtube koro naluwoga youtube tang'eyo kaka ji wuoyo to kata kopogore gi mano kiwuok awuok e ndara kama ji moko auchiel kata ji abich nitie tiwinjo ka samoro niyudo ka jogo dhi mbele gi mbaka moro tiyudo ka mbaka lokore iduogo e mbeknigi tiende ni gimomiyo mbaka lokre ka En gima nye timo maber momakogi. Ii, Koro iwinjo ka gigaga mbaka samoro gibiro kata mana e weche mag media gi, ginya wuoyo kuom comedians moko ma mbele to ipoga gichopo ni eeh wanbe wang'ni wayudo wuod gweng'wa moro manyalo tiyo maber. Yes. Iwinjo? Koro kata nawuok kata ka adhi e centre machiegni go kaka ahero kacha, tiyudo ka samoro kata mana police moro mabende tiyo morwako lep sirikal to koneni, Konena to aneno kobuok, to ochich, ah, ineno kochako penjre kata gie chunye kata kapok openj. Kata mana dhano ma kawaida, ng'ani naneno kanye. Koro moko bende ng'iya ng'iya modhi bende ochwanyore mana nogore piny, odhi ma ok openji gimoro amora, lakini thoth ji to penji dong' in ma nyane nie TV cha. Tiwinjo kong'is ni ah, show ni nahero. Kaka idhine kaka idhi, Mane kaka nafwenyo ni gini mako piny. Tapenji Chief JJ.
Mm. Ei familia nitiere ng'ama ne chief kata mane follow nikech weche ni miwacho king'iyo gi mos to mm. gin gik madhi gi sirikal gidhi gi chief. In gigi kia ni kanye koso script ema lidi koso gigi gia nang'o ere kaka gibironi nikech ng'at machalo kaka koda mm. ok inyal kokelna ni koro ayal ji kes kata kaka achak yalo gi nyalo tama tiyudo ka in mari cha oflo mokwongo mara okele mana kaka onego bed ni mokwongo mara yes nyalo pogore gi mag joma moko mhm. an an eh, ng'at mohero wach nyasaye mhm. kendo an e warruok mm. mano kita koro gik moko mineno matimogi atimogi kokalo kuom fweny ma Nyasaye miyo. Ok dang' awach ni awinjo ka jothum to wacho ni juogi. Gino ok en juogi. To mana kibedo oko kure onyalo bedo samoro kwaru moro modak e ngimani nyalo puonji. Lakini an mekagi tayudo ka thothne ka nachako nimiyaga ni fweny mang'eny kabisa ka entertain ji. Samoro aneno ni an e kor muya to aneno ka dhano ni piny ka ma dabal. To wach achiel mawacho e wi muya kuma antieno jogi nyiero te. Koro an ok awachga ni en juogi, an awacho ni gini en Nyasaye. Nikech samoro iyudo ni tugo ma samoro adhi tugo kata mana three months, inyalo nyisago kawuono mane ka entertain ji moromo. To ka wang' cameras biro, to gima ne onyisa cha olal. To obiro wuok mana mbele kendo koka chieng' moro achak apare ni oh, gima kama kama naneno, wadhi atem ane wachni. To ka limo kode pi to ayudo ka en sawa. Koro thothne weche mawachoga gin weche maneno e lek. Ok awuo awuoya ni awuoyo. Gin gik maneno e lek. Anenogi kendo inyisagi. To mabironaga e kor yo samoro nawuotho to awinjo ka gimoro olima nikech wach to limo ji. To olima ma awinjo ka anyiero kenda. Mano bende thothne ka atero e yamo to awinjo ka makoga ji. Nitie moko malima alima kata kawuotho. To man e lek cha bende en be kobiro. to enbe obiro gi pek mare ma enbe kia ng'e wache tiyudo ka kaka nomako crowd cha e league kacha e kaka odhi mako ji oko ka. Okay. Ii.
Koro mano nyiso ni yani en aina gimoro ma talent mana man En talent. automatically.
Ii, to en ngufu maka Nyasaye. Ma en gu- ok en ok en Ah, no, no, no, juogi onge. Ok ni juogi ma wuoyo. Juogi ni jothumbe mang'eny. Eh.
Awene gino nolamni gi de. Ah, kendo an kendo bed na mako piny mm. an apogora gi jothumbe mamoko apogora gi comedians mamoko mm -hmm. nikech an be yuda kuonde jothumbe tek gimomiyo yuda kuonde jothumbe bedo matek an ng'ama ong'e wach nyasaye to muya mag gik moko ma samoro mitiyogo kuonde kaka chalo kaka kong ok ber na nikech nosewara but namadhogi koro nadonje warruok nawe mago koro ing'e ni onge kaka inyalo dhi kama kiintie to umi dine dine ni ok iywe Nawuok kamano. Nimadho kong'o chon. Eki kong'o amadh.
Kane isekend koso kapodi? Kasekendo
to gi kapodi. Achako kapok akendo. Manyiso ni ni entertain ji timer be mokwongo. Ndalo no mana madho kong'o cha mm. to ne ok aentite ok aentertain ji malich ahinya. Mm. Macha ne be ne onge gima nanyalo goyo. Mm. Ii, macha ne onge. ni mer 24/7 ok 24 ne bila bila mar ni koro vijana dongo Aha. lakini naduga yombo kanyo Ee. Ei. koro bedo ni nayombo kanyo ema aparo ni emomiyo nyasaye oloka mabedo kaka an sani Ee. manyiso ni nyasaye noduogo wari from kongo alafu ibiro kore mibedo Yeah. manyiso ni nyasaye ne nikodi gi geno moro Ee, koro kato kendo koro an thuolo kabisa an thuolo kaber okay hey.
un gi chenro mar eh, program maru ma pod dhi mbele nyaka sani iluongo ni eh, nyero ritore eh, nyero lored pod dhi mbele mm. but uh, koro gi sani mm. tanyalo nyiso johera magwa ni nyaloko tanga matin mm, iloko tanga matin aloko tanga matin uh mhm.
-huh. koro samoro ing'e ni fans nyalo manya e nyero kacha to ok gibi yuda manyiso ni iloko tanga nang'o iweyo nyiero tiende ni awe nyiero mm. ago dalana igo dalani ii nikech nyicha an e lwet ng'ato mm. mana ka nyiso ni wuon program mm. norwaka e nyiero yes. tatiyo maber kaluwore kaka norwaka mm -hmm. koro ing'e ni kata nyathi kinyuolo dong' nitie sama koro en be dogombe wuoth yes. E, miyo jomoko ni ataye ura ne konyalo wuotho kende mm. koro an be sani an gi dalana mm. awuok kawuono Ee antie gi program ma madhi biro tich adek ka tich adek. Iluonga luonga ni Chief JJ no kende. Oromo. E Lolwe TV. E Lolwe TV kanyo. Okay. Ee. Nikech ji mang'eny samoro ne we ni achi koso nyien ologo tanga. Ee. Ni kiwacho ni weyo nyiero ng'ato we ni go tanga sani in iko machielo. An ale Lolwe kanyo Machielo, ah. to koro nyere mok abi wuok. Nyiero mokibi wuoyo. Ee, Nyere ok ne ka wuok tich ang'wen. An adhi wuok tich adek. Ok, manyiso ni sani uwilo program, sani endi dhi bet in kendi, Ii. alafu nyiero to poni anie mbele. Nyiero to anie gi mbele. jomamoko.
Ii, kamano. In kende ema ionge ei nyiero. An kende ma onge. Igo dala gi jogeni mamoko. Ii. To bo- donge odhi bedo tich matek nikech eh, chief kaka koro e nyiero riero de nitie kaka nisezoea miseng'iyo gi jok manitugogo Ii. ma ng'ato ng'ato nene i karakta ma Samoro kaka nitiere in gi radwal moro kacha cha. Ii. Samoro da wacho ta ta ta ti- tinyise ni bwana akia ma kama. Donge idhi bet gi tich matek sana ka koro in koma chiel. Ok ing'e ni gima watemo ga ng'eyo e giko ewa mwatimo Yes. en ni kata ka nyago dala to kapok nyagombo go dalana Nyiso ni nitie kaka nyase limo joga moko ma yudo tiendgi ni to gigo tielo mach. Nyiso ni ji o expect mach bolo mach mane in. Yeah, yeah. Okay.
Eh, nitie kaka nyewe osego tielo kanyo gimoro dweche moko ang'wen chien mwang'ere Ii, mang'e ni ng'ane ni to kating'o kadiro ne mpira ka to bo nyalo ting'e malo to ng'at matimo finishing cha be nya yude yo masawa mane gima nyewe watime nyero kanyo to sani to koro dhi bedo mach Chief JJ samoro ng'ato nigi show ne moro to dwaro mar mondo omi idhi itimne kata mm. ng'ato nigi program ne moro bende mana mar TV to dwa ni mondo samoro i join gi. Yeah. Inyalo join gi kata inyalo ti condition mari gin mane? Condition ma lich ahinya to onge. Mm. En anane kisekawo namba mar simo mm. wanyalo wuo modong koro wanyalo mana wacho. Mm. Ee. Mm.
Tieni ng'ato nigi show ne moro to dwaro Chief JJ mondo obed kata MC. kata odwar nini. Aya sani in kaka isebedo ma ing'eri, inya yudo ka samoro ok ang'e ni challenges mage ma samoro bende ikale ei acting nikech samoro ng'ato nyalo we ni kinyiero kae mm. to nitiere gimoro bende matungi chien kacha. Yes ing'eri lakini nitie gimoro ma nini mari. Yeah, ok ni eh.
pile ka pile ka ng'ato timo gimoro to gombo ne ni odhi mbele mokadho kanyo. Yes. Iwinjo. Mm -hmm. Tinya yudo ka samoro ni iwuok ki expect gima ber, mm -hmm. tidhi rado gima ok omor. Sure. But mano to ok nyal goli oko e gima nye timo, to koro ikawo akawa ni piny bedo ga kamano. Piny bedo ga kamano. In case samoro inyalo dhi e show moro ki expect ni in ema idhi ting'i malo, tiyudo koting' ng'ama iloyo cha, ema oting' malo. Koro wang'ni itim ang'o?
Chief Jeje nitiere ng'ato samoro ma nitiere ma neni sani. Ee. En be en actor. Ee. Osebedo ka o act to being ni o act no. Ee. Pod en piny onge ng'ama ong'eye Mm. to en gi talent. iwinja mm. en gi talent to odwaro mondo omi embe samoro ong'e kaka chief JJ nong'ere mm. siri en ang'o siri chalo kama yes mokwongo kik ibed ng'at man garaka ma chief JJ mosedhi malo ni e ng'at mineno ni ka in go to koro idhi neni mm -hmm. mano gima gole pachi nikech gima onego ikwong ihakikisha niya to ji man ga auchiel seche magoga gikagi gito giwinjo gang'o be gimorga seche mawacho gikagi To jogweng'wa ma bende masedhi samoro nya iakte e liel idhi e kanisa idhi kama kama. Jogo be ni kodi. Be kata kanisa kama itime giki go kata mana ji apar be inya yudo ma siri. Nikech magi e joma dhi siri nyaka e YouTube kacha. Jogi ema dhi hero chenro ni nyaka e TV kacha. En mana japiny mineno iweyo no. Wek ringo malo kuma chief gini nitie. Chak gi ground kanyo. Nikech an sani ok inya biro ira ni in actor ni idwa ni iwuoth koda to ionge kata gimoro achiel misetimo. Iwinjo? Koro kwong ichak gi piny kacha. To gima itimo maber momoro momoro jirandi no, gine mabiro moro jirende jirende jirende mamak Kenya mangima. Pile pile Octas wacho ni en gi talent lakini onge kuma otime gire no. Ii. Eh, ere kaka onyalo timo? En gi talent. Ii. An gi talent ma gendo gima samoro a feel ni anyalo time. Ii. Lakini kuma anyadhi time onge. Mano mana ng'ama ok ong'eyo. Mm. Nikech an owuon mm -hmm. kana asefwenyo ni antie gi talent. Yes. Natimora janeko to adhi apuojo stage go. Ok idwaro kuma ji nitie. Mm. To sama pod jopeng ka onge tich ok gibet e wi apiko gigo giyweyo to adonjo adonjo. Mane kama ichako go iwinjo. Aya, iwinjo kana ne liel moro nitie gweng'u kanyo. MC mang tayo nyasi cha, kwaye thuolo i tiwuo wuoya kode ni bwana an bende an eh, comedian kata an atimo gima kama kama to nadwaro ni kama jogi nitie at least atim gima ndawinj ane kaka cha pap dhi. Komi kata dakika abich koro miloso giri cha. Mane kaka itime. To kik i expect ni kaka koro ibiro yudo ng'at madongo kaka wan joma dongo sani ni biro ira ni koro idwa chako wuoth koda. Ibiro wuotho koda to kwa kosana idhi chake gi kanye. Ibole kanyo.
Odo. Donge koro lal Lal nikech. otho. Ii.
awinji maber kabisa ne jawinjo mara pani winjo eh, chenro marwa mar chief jj winjo kaka onyisi maber in gi talent mari dala kachacha Ok, chief jj kaka iwinjo story mare ne en ng'at mo mane usa usa to gik mane obedo mafani mafani obet aeta ni ok inyal bet abeta ni ichako platform mana dichiel tisego Mm. pa Mm. isemana hit dong Yeah. nyaka ikwong ichage kamoro iwinjo inakta Uh, u- there is anything that you have done manyalo show ani in actor be nitiere gimoro misetimo manyalo nyiso kata kidhigo mbele ji tiwacho niya an atimoga gima kama first of all we start by you in mikwongo ichako by yourself act kata kendi e ot gi sufuria chini Mm. tima tima Yeah, kamano. yeah. yeah ipo mana ka imbi chopo kamoro to gimoro amora ma samoro background mar ji mana kaka nyo chief owacho gik mane otimo ni ji ok ohero mm, donge yeah. e, eh, inyalo timo gimoro to samoro ji ok ohero ji ok ohero ji ok ji ok bihero te yes e, lakini time ti time atim time nikech iseamua nyaka dhako midag e ot ok dong e, e, to dong' niya yeah. sani kaka koro iyudo idag gi ng'ato e ot uh -huh. ok onyiso ni gik ma dhako timo te mori uh -huh. samoro nitie mana gik moko adek kende ma mori to abiriyo modong' to jogi malich odak ata so gimoro amora mitimo in ema ikwongo iamua kiin Yeah. tikwongo ihere koro eka ng'ama chielo bro konyi here Mm. but kopo ni in kende mapok ihere kata ng'ama chielo onge kaka bro konyi Yeah. erokamano mana pani kaka chenro marwa wanyalo wacho ni mondo watiek gi odiochieng' ma kawuono chief jeje odiochieng' machielo anyago mar mondo mi achak aduog aluongi e studio Eh, kapok itieko Yeah.
To ing'e ni wan ka fans biro wuok kata biro pento JJ yudo nang'o? JJ yudo nang'o? Ee, koro anyalo chiwo negi namba na moro. Koro anani kata ni mondo nyisgi kaka inyalo yudi e YouTube, inyalo yudi e programs magi yeah, gik yeah, machalo yeah. kamago gi program mamoko go. Ee. But shimo kawuono ni wadhi tiyo kamano but adani mondo koro iwuo gi kamera direct. Yeah. Inyisgi ni an kama kama yuda kama kama. Ee, koro kidhi ka intiere e YouTube, uh mhm. -huh. inyalo manyo Chief JJ to ibro yudo please ga kanyo. kendo gimoro amora matimore YouTube kanyo inyalo tim, inyalo like, inyalo comment, gimoro amora inyalo timo e yo mathuolo. Aya, kwa e yora ma kichopo e YouTube kanyo bende ibiro yudo nambana mar simu kanyo ma en 0729 0829 90 bende ibiro yudo kanyo. Facebook manya Isaac Otieno ibiro yuda kanyo ero e yo makare kabisa. Erukamano johera mag Johera magwa, chieng' machielo wabiro wuoyo. Nyis, nyisgi be direct ni gi subscribe e channel marwa mar YouTube mar Rembwa TV. E Rembwa TV ka yes. Bende kichope inyalo like, inyalo comment, inyalo subscribe. Yes. Kendo weche dere ma kare kabisa. Kabisa. Ii. Yeah. Kichen ka chunyo ganda bwana. Ma duondo nagi.
madwaro dagi Eh. yeah so erokamano ahinya chief kudu chieng' ma kawuono mana kopo ni in gi nini ni moro minyalo nyiso janeno mogik kata encouragement mar ng'at ma maneni bende bolna ne gi encouragement kanyo nyisna ng'ato ma samoro chunye tho kata gi arts kata Yeah. talent mare wuona kodgi kendo kendo mogik tafadhali Oh, ka in jaherana mosebedo ka ng'iye nena kendo isebedo kifuatilia chenroga kaka dhi Mokwongo gima anyalo nyisi en ni erokamano nikech ka onge in de ok achopo ka. To kata sani inya wacho ni kendo aloko tanga, kuma aloke tanga to bende ka Nyasaye nyalo donjo e chunyi to luwa aluwa, bende wabiro mana wuotho maber. To bed ni nitie samoro moko mosewuok ma ok omori, oh, neg anega taya nikech gigi te Nyasaye ema miyowa. Kama rach wabiro loso, inyalo wachonwa kama rach, gima idwa ni omedi, wanyalo medo. Aparo ni mano nyalo bedo gima ber, kigera to ageri. Yeah. Mm, eh, encourage na ng'ato maneni bende ja acting moro ma piny Eh, in kaka msanii ma piny yes gima inyalo timo en ni mor gi gima wadu timo timany rieko matut e gik mwakelonigo kisani piny eh, un idhi chako acting ka lony osebiro malo wan wachake ka lony ne pod tin nikech kata mana smartphone gi ne yudo tek to in sani inyalo go gimoro kama ibeteno to ng'at man mombasa yude gi kama ibeteno koro tim kinda Kaw rieko nyaka e gik mwaneno walosogo, mondo mi oting'i malo mondo mi ibi, nikech ma to ndalowa, to higni ang'wen abich mabiro samoro odhi chopo sama koro in ema koro Kenya dwari. Koro med timo kinda kendo kik iol gi talent ma intiere godo. Yeah.
Erokamano ahinya Chief, erokamano ahinya. Amor sana mar mondo mi abed kodi odiochieng' ma kawuono e Rembwa TV ka. Yeah. Ang'e ni pod ibiro duogo machiegni kabisa. Eh. Nikech ang'e ni gik mang'eny sana ma in godo e higa mar eh, gana ariyo prariyo kod ariyo. donge e nitie lek moko mwapango gi lek madongo dongo yeah. lego ok adwa kata ni mondo inyis jana adwa ni mondo mi duog kaka surprise yeah. nyiswa ni sani atimo mage mage mage eh ibiro luonga chwe ka se donje e chief JJ program yes wadhi kod abro duog ero kamano ero kamano ne janeno maro mar Rembo TV ma idundo nagi Maendi ema wakeloni chenro mane ok ing'eyo. Sani wasekeloni chenro mar Chief Jay winjo ba a story mar Chief Jay Jay kuma nochaye kuma nogike. To pod wada keloni stories mopogore opogore mana e mane ok ing'eyo kae. Tafadhali finy kanyo di kanyo endo Rembwa TV subscribe piny kanyo endo alafu search Chief Jay Jay subscribe to YouTube channel mar Chief Jay Jay support talent support support support luo nation share luo nation obed proud mae marwa dong kamano kamano pero kamano ahinya ne kawuono wadwa ni mondo watieki kanyo an luonga ni kachucho an ema asebedo host mar nyaka ne wachaki nyaka kama koro wagikeno nyasaye mondo mi duong amen Hey, baba mm. ero kamano endo ahinya bang' kamera koselor kamano
O, an kaka chief mar Olonono Lokesun, ok awinj kamoro ahinya kaluwore gi Christmas ma nyo kalo 2020. Nikech e ndalo te kata kwa puro michende wagi to wayudo ka michele en gima ka romo Desemba to nengone ni malo. Koro kata ka ipure ni to kidhi iuse to pesa biro maduong'. Koro in owuon ema iyiero dada minyalo dhi bayogo. To ma wang'ni ma koro nye 2020 ni michele ochiek kar rombe, michele opong'onwa sikim ka- kaka watim onge. Chuo ma ma e gweng'wa ka ok mor. Area wa ka ok wamor gi nengo michele mokethore to gi diwo mar michele. Michele olokore kome ot. Wan ne wagombo kaka e location wa ka mondo nuonwa Christmas dwe mar ariyo nikech ne wakalo Christmas kwa onge pesa. Ok ang'e ni sirkal to wache ang'o nikech adier onge kaka ng'ama dichuo nyalo bet e ot to ni Christmas to bache to yaw iwinjo ka ngolo muoche. Pesa midhigo kata kuonde ngologo onge. Ok wamor. gi Christmas ma nyokal ma 2020 ni ka sirikal nyalo yito nwanwa e lokesondwa ka ei kanu konwa e Christmas ka mchele osedhi mondo mi wayud pesa ofuku wayud pesa mwanyalo bago ondik kata mana e muma ni dichwo motho ka dada ok ochamo pesane mano chomo mach koro ok wadwa yien wadhi wang' jowadwa ok wanya yien wadhi wang' e mach Wa- ti wawang' nade to pesa to michele to kwame bod ka

Giweni ga. Ape biro gi wich teko kama tiye ka. Ah, kwach wa uwe wa mos.
Uwe wa mos gigi yegi mi. Kai ngeni ka tija nyaka ta chuo kopi gi sindan kumite rau. Kechin mi biro boka ka. Oka biro mokopa.
Eh. Arwa ni mndi gilo sama wote na gun mama. Kwa los kanye.
Namba ke kai.
Eh. Rio na oka. Kaso yotoka. Biwora lo yotie. Ai. Eh.

Wan kaka jo sirikal mm. ok oyienwa ni mondo mi nyathi obed piny. To imbe wuon awuori iuso ngima nyithindo. Tauso ngima nyithindo. Ah, iuso ngima nyithindo mama. Mm. Wach machande en gimoro achiel. Mm. Joma ne nyalo chulo fee gweng' ka ng'eny. Mm. In achiel ni kibiro gweng'wa ka ndalo dong' apano kawi e thum ka wudora ka wudore. Maler ndi. Okay ma Joshua oyudie momiel kodi e line, wuoyo kodi e line, michwe donje boxi. Iwinjo jejei, ang'adi matin. Eh. Ok e walos wach thum. Ne Mano waloso ka. wach- Winj gima Waloso wacho. wach E nyithindo. gima wacho ok akelo wach ni iting'e ang'o ofisa ma ok ofisa. Ang'eni ma ofisi.
Ling an mondo Damian ka. ami thuolo.
Eh miya thuolo. Koro ka nokendi e line midhi. Koro chako dak. Ta awuoyo kodi ni dhi many ng'ato mondo mi dago. Jala ng'e kite noseriembo Chief, mon mago adek. gik ma nosekadho Ah ah, iuso ngima, iuso ngima nyithindo. Gino ma nyamnyisino en adier. Eh. Koro kinyalo Uso konya ngima momina nyithindo. dak adhi kata kamoro Gima kata li- headmaster kata irang'o. Ambe litna, ambe litna emomiyo ambe koro winjo kachako nono gik makosa mane timo koa chien. Jiko sani nyodok piny. Nengo sani be siling mia to ng'ato pod tede jiko bila ni bokelo ka chief kano maki. ni nyaka chieng' yalne wachno mabe mowinj kuma kes ochopi. Ma be gima kata ng'ato okwalo gima onego oter e skrep ni nyaka kanyada. Nyi kanyada abedu nyiri mariek ma jiko ma dichwok nyaka itu ni tedogo. Nikori tedogo ni imbe in e dho kendo ni iso ni kuwe kuwe. Mok nya bandore ma kuwe kuonde go te. Kanyada joma go jiko notho kinde gi yo. Kanyada. Yahoo Fast.

Apenji ibiro donjo koso ibiro ywak na dala na kabe liel. Abiro donjo nyaka chieng'. Nyako ma jaber ni ang'o motim beda ne ka? Ang'o motimore? Ma ok idwa wach na ma pisi keto pis marabora magi ok ibiro derigo. An kata deruok anya dera gi pis gi. Chikigera gi deruok. Iwinjo.
Aol. Satan ma in gono aseneno. An ok an chuori bol na wach bilana. Kuma nodhawe ni nena.
Ang'o motimore ma ok ipimo dichwo mana dichwo bebe bedo ni gini ndike bu. Dong separate.
Otim ang'o?
Separate dong ayudo ka wuoyo amiyo simo e bab kae to wuoyo gi nyako. Separate separate ma wuod jokoyombe ni. Dong mana chiel no. Ang'o motimou kode? Wachna kes maber manyalo ndiko. Koro ka penje to chako goya. Jim ne Ipenje nang'o? nang'o? Dongo penje ni be ni beb no en ng'a.
Beb manade. Dongo luongo ni beb.
To simo ne kana ywaki to simbi to chwa idhi ome ang'o? Dongo nyisa ni mondo aterne to ng'ano sef ni japeng. Eh. Ko wuoyo to wuoyo mana gi nyako ni beb abiro. In abiro, kisetero abiro. sime, kisetero sime babo kiwuogi dog e odi. Chief chwora nyaka winj gima wacho. Tuwe nyaka winj gima wacho. Koro anti nyine ok achuori, an to kan chuori maka king'awo ng'utino. Idhi narado koda sani. An ok an chuori, koso ing'eyo achal kode? Ok ichal kode.
Ang'o moni dwoko duondi piny? Chief ng'ano An ming'awona duondi ni bing'e ni an manyalo loso daku kata nyalo ketho. Donge adwa ni losi. Koro sime mularo koso ularo ng'at mogocho?